Vawleicung hmunkip in Minecraft podcast rak ka ngai tu pi le pu, nu le pa, u le nau, hawikom dawt vialte hna nan dihlak chungah kai lawm hi kanmah pumpak podcast te hi thazaang peknak chan ah ka Facebook page kha like siseh follow nak in siseh ahcun YouTube zong ka subscribe nak khan Thazaang nan ka pek nakding khan ka rak in sawm hna. Thazaang a ka pe ciami nan dihlak cungah kaa lawm tuk. Ahcun a ka pe rih lomi, aa le follow tete, like tete a ka tuah rih lomi zong nih rak tuah u law ahcun tu bantukin hika hmunhma ahcun aa thawngpang chim si loin thawngpang kong tu kha Zeitindah a can ding si timi kha a chung deuhtu lut in mahle ruahnak kha chimnak hmunhma a si. Cu lawng si loin ṭhibing tete zong politic kong, cun ramkhel kong, pumpak kong zong, cun kan Laica te pawl kong zong ah khan tampi in ṭhibu tete zong kha a van ra cuahmah lai. Mah caahcun hi Minecraft podcast hi thazaang pe dingin kan sawm hna. A thei rih lomi na hawikom, na unau, na nu na pa, na cu na khuapi vialte zong kha hi Minecraft podcast te hi thazaang rak pe ve u tiin rak forhfial ding zong khan hika hmun ah hin sawm kan duh hna. Thazaang na ka peknak cungah ka lawm.

Download nan van zoh mi te kha uh, keimah ka video ah opening te opening video te phun te in ka van uh, chikhat cha ka van tuah mi se e maka kha ka van thlah nak se la tu he YouTube pa live kan van tuah i tu he chikhat te kan uh, tu zan kan bero na ka kan van lu hlona share nak ka van tuah ta lai

Chikkhat te Facebook ah ka van share ta lio si.

Tuzan kan biachimnak kha kan vun thawk ko cang ko lai. A si ahcun ah tuan ka chim bantukin hi Minecraft podcast ah ah na rak ka talpi ah thazaang na ka pek na rak ka zohnak cungah ka lawm. Hi hi, ah, Micro Podcast i Facebook ah siseh, YouTube ah siseh, ah, like, follow le subscribe tuahnak khan thazaang rak ka pe in kan sawm hna le tuah deuh, ah, kan hnu video tete zong ka chim cia bantukin tu hi cu YouTube lawngah khan live khan ka van chiah i, a ruang cu Facebook video pawl hi tam deuh cu Ke ni som thum lawng kha chia khoi nga cang caah khan direct tu in YouTube ah hin live kan van chia lamang caah ka YouTube kha lo tein subscribe rak tuah ding kha a biapi taktak live ka chuah paw khan direct khan na phone ah khan notification te theihternak a rak kan tuah lai caah ka YouTube page ka YouTube kha subscribe rat tuah rak tuah ding khan ka hen van in sawm ṭhan kan duh hna i hi video hi atu lio live in a ka zoh mi zong cu mal cun hi hnu a ka zoh te mi zong nih share nak in thazaang ka pe ding khan ka kan sawm ṭhan hna asia cun tuzan i tuzan ah hin zei ka tlangtar zong khan nan van hmuh ko lai i atu lio ah

ka peh lai lo tiah khan direct khan a chim lo. A chimmi tu cu uh, mi hi ṭham thumnak hi tuah khawhnak lam a um ko tiah a ti. Lam pakhat khat cu a um ko ti khan te. Le ka peh ila lo ti khan cu direct chim lo te a dang media interview te te zuah khan uh, ka lung ah cun ka ruah balmi ah cun ai tel lo ti na tin atu cu uh, atu hi na ke ṭham thumnak na peh a ṭha ti a ka chim men tam tuk ti kha a ti seh. Na tein ka ruahnak ahcun a um balmi si lo ti khan chim ning te si amah nih ti. Mah hihi ah mah hlan ahhin Steve Bannon timi ah 2016 lio i a term khat na rak ṭuan lio ah a biatak biapi taktakmi ah campaign strategy pa nih khan a luancia thla thum ah zarh hnih thum hrawng ah khan media pakhat ah President Trump hi term thumnak a ṭuan hau. A ṭuan khawhnak ding ah tu hi An lam kan kawl cuahmah liote a si ti khan a rak chim. Laimakha pa tu cu atu lio ahcun Trump nih a rianṭuanmi ahcun ai tel lo. Nate khan Trump he khan ai theimi an si. Mah cun Trump, ah Trump hi 2016 lio ah khan biatak tein rian rak ṭuanmi Trump nih ai bochan taktakmi a si. Laimakha pa zong nih khan takhin a rak chim. Atu ah President Trump nih tihin lam a um ko kai zuam ti a lo. Okay, ṭhanthumnak he ka um ti a lo ti khan a chim lo. Capo bantuk hna khan Obama he zeitindah tinah khan bia an van hal te ah khan say Obama he ṭhanthumnak cu ve sai kam alo cu ve sai la ṭha ke interesting ngai ke zei ka ti la mi lung hla ngai la ti khan ama nih khan cun capo bantuk zong khan a chim mi salai te khan ruah salam kha kha chu a chim mi chu um ko le mi tikah hin bihalo um che US a US tuanbia ah term hnih chung a ṭuan balmi hi uh, FDR timi Franklin uh, D. Uh, Roosevelt timi lawng kha si. Anih kha Great Depression in uh, World War II si te World War II hrawnghrang khan ai pehtlai dih i takhan kum li uh, term li an ṭuan. I mah si tikah US tuanbia um bal lomi Pakhat dah ti lo cun teh mei hi zeiruang dah President Trump nih a bik in mei zawn ham ve zahawm mi tu cu tuanbia um bal lo te tikah phunghrampi nih hin cun khi thlam hnih lawng na ṭuan lai ti kha a rak um bal lo. Natein thongkhat zakua kai palh lo cun sawmnga khat saruak a ti. Tu FDR President thlam hnih a van ṭuan hnu tu khan ah Wow, ka phungfampi ah khan an van fonhmi khi a si. Le mah si tikah phungfampi ah atu hi cu a um cang. President nih term hnih chungin aa ṭuan kho lo ti kha phunghrampi in makha zong kha kan vun lut te lai. Le hi vialte si ko bu ah zeiruangahdah President Trump nih hin term hnih lawng ka ṭuan lai ti khan a chim lo. Ṭuan atu cu takmi si, siloah amah a huatu pawl Democrat lei pawl hi uh, khi lau na se ti ṭhi peinak salam soso da se silo namnak soso da chimmi se timi kha rot lo a ṭha lo ma ca cun tutan na hin mah pawl cu kan vin i ruah hna lai le mah kan ruah hna la hin a chung deuh van lut tau si ti dum che US ah hin uh, hong uh, khi phonghrompi rak timi hi uh, a lam khi Aung Trumpy nih a lam a sial piakmi kha um. Le hi President Trump nih Trump hnihnak uh, tuan a duhnak kong a chimmi zongah uh, Trump hnihnak tuan hnuah Trump thumnak kong a chimnak zongah hin a lam um ko a timi kha a lam cu a um tak ko a si kho maw si kho lo timi tu kha a biapi deuhmi biahalnak cu si. Le mah si tikah US phungfam pi kha chikkhat tem hi kong ah hin van zoh ta ahcun George Washington kha president di George Washington hi a voi khatnak big president kan ngeihmi cu si US nih mah hi zuah mi hi ah hin anih hi Ṭham hnih a ṭuan te. Kum li, kum li in ṭham hnih a ṭuan. Amah ṭuan lio ma cun, aa hmasa lio te pawl ahhin cun, phunghrampi nih khan kum ṭham hnih lawng na ṭuan law, ṭham thum lawng na ṭuan law ti kha limit timi cu khiah a rum lo. Asinatein, ah George Washington nih ai fian tukmi cu, kannih cu siangpahrang nih ukmi ram kan si lo. Kannih cu okay, kum zalo nih, aa uk sia okay, bawi nih ukmi kan si lo caah ti khan a rak i fian tuk caah khan a lar taktakmi cu hi a si a rak a si ti si ahcun uh, USA ke ramkhel lei silo le USA uh, tuanbia paoh uh, uh, a thei deuhmi silo le US tuanbia a lung ummi paoh nih cun thei dihmi cu zeidah si ti si ahcun George Washington nih uh, farewell te uh, ke farewell President kai cu ti halo tiin US mipi ca a rak put nak na kha na kha ke tuan bia hin a biapi ta tu ti a khin USA Congress te pola khin ke ma kha cha pi khan tar ti tiang kha an chim mi ka se la me chu chu zei tin a rak se ti chun tham ni ka tuan jang e kai chu ti halo ti khan tham ni a tuan khan ai ngol Cu bantuk cun, ah a pathumnak president a simi Thomas, ah Jefferson zong kha a lar le a duh ahcun ṭuan thluahmah khomi khi a si ko na te khan, anih zong kha term hnih ṭuan khan, ah khi, ah ai cuh ve ti lo. Ṭuan ding ṭuan lo ding khan tikhan an um le a donghnak tu ah khan FDR tuan awk a chimmi Makhin nih president van ṭuan tu khan uh, Great Deep khe World War II van se Great Depression van in si lio chin kha si tik ah makhat amah tu nih khan tham hnih nak tam deuh khan president a rak ṭuan le mah caah cun a donghnak ah cun uh, 1951 ah khan phunghram ah khan president hi tham hnih chung thim lo ding timi kha phunghram ah khan unremnak ah khan an tal Mah caah cun atu bantuk hin phunghrampi ah khan a um cangnak kha si. Mah hlan chung vialte kha phunghrampi ah ṭham hnih lawng ṭham thum timi kha khi a rak um lomi ah president thimnak a si. Anmah le ah democracy an sinak zapi nih zapi duh in an kalnak ruangah khan kum hnih an ṭuan khan ṭham hnih an ṭuan khan cu an i ngol dihmi khan a si. Uktung i tuanbia a kal dan cu a si. Lehman si tikah atu ah zeitinhmaw cucu phunghrampi nih thimnak a ke ṭham hnih chung thim lo ding ti khan a biafang kha a hman ning si. Le kannih hi cu tuan atu bantukin, ah phung ning phung a theimi lawyer kan si lo. Hiti kanmah nih kan theih tawk te kan chimmi si tikah atu kua tu zan ah lawyer lei kan dirhmun phun khin sihni le kan ti ko te nih an thiamnak an chimmi ke phung hrampi a biafang an an kherhlai ning bantuk khan tu zan an kherhlai ka timmi salo tu zan ka tim cu pump nih ai chu thatak lai maw timi kong deuh kha ka van chim duhmi cu si lenaten a fiangmi tu cu 22nd amendment nih ka van in piah hman hala la video a zohmi na ma cun kan van hmu kho la Si. Kai ka vun ngan tar to lo le nam mu kho ko lo ka di te 22nd Amendment ti le ke section 1 khin President no person shall be elected ati elected timi chu theme timi ka si le ma tika khin mi hi biafang te kha Ah, patalei pawl nih an zohnak ahcun elected a si tikah hin thim loin teh president hi sinak lam um maw timi kha kawl a kawlmi zong kha nan si. Natin hika 22nd Amendment a nih hin cun president hi term hnih chung hi cu ah, thim lo khi ṭuan lo ding ti kha thimnak thim lo ding timi kha si ko. Mah si tikah President Trump cu atu cu term hnihnak kha an vun thim cangmi si. Le Ṭham nih an thim cang caah ṭham thumnak kha ṭuan duh cun thim hau ca thimnak lei kan luh ai tim cun zeitihmanh khan phunghram pin i khan a a kham bak timi kha i hi bantuk phunghram lei thiamsang nih an chimmi pawl kan ngaihnak te pawl zong khan fiang te khan mi cu aho paoh nih ṭham a ṭanhtu a ṭanh lotu zong nih an i hrawm khawh dimi cu elected timi thim chom khan cun president kha ṭhamthumnak kha ai pe kho lo ti kha cu a na fian fian khawh dingmi si. Mah hi zawn ahhin amendment pakhat um rihmi cu a si ti si cun Twelfth Amendment an ti le amendment na hleihnih na hleihnih in an ratmi zong ah khan ah mi zawn ah pakhat an chim chihmi cu siachun Uh, president hi 2028 khin a term dih lai i mekhi khin JD Vance atu a vice president khi Republican le khin ai chu lai ama khi ai chu selo president khi ai chu selo uh, Trump tu hi vice president khin i chu se JD Vance hi a vice president si ding khan uh, thimnak hmu sehlaw cuticun uh, JD Vance nih taya khan chun Trump kha vice president si lai i ma ca cun tahchunnak ah kum hnih kum thum a kum thum nak an van tuan hrong van tuan hrong hrang khin maka khin JD Vance kha uh, i din se silo sile pakhat khat a chan sola khan chun Trump kha president avan si than lai Hnangam kak a um tiah khan twenty second amendment lawng zoh khan cun te khan ruah khawh si. Hihi dirhmun cu ahonih dah tuah ti si ahcun Russia kha si ti. Russia president nih khan 2000 atu i Putin nih khin 2000 in 2028 tiang kha president tuan nih an phunghrampi nih a awnh ti lo caah khan 2008 in 2012 kumthum kum riat in kumthum kum hleihnih kal leidin i prime minister khan awmi 2000 hleihnih thonghnih le hleihnih khan president ah khan a thim ṭhan. Natin US phunghram ah mi hi on a second amendment Nih a van timi lawng khan cu makhaal lam ka um ti khan ruah khawh si na te khan 12 Amendment timi hi um rih. Le 12 Amendment ah zeidah si ti si ahcun President in ai cuh kho lomi minung kha Vice President zong in i cuh hlah seh, i ai cuh kho lo ti kha Amendment hleihnih nak ah khan an ṭial chih hoi. Mah si tikah mah kha lam kha cu a um lo ti kha uh, hi bantuk phunghram thiam, uh, thiam sang pawl nih an hmuhmi, an chimmi tampi kha ka ngeihmi si. Le natin a ko, a men men lam ahkhan cu da ka ṭialmi kha si ṭhiamṭhiam. Le mah si tikah zeitindah President Trump nih hin ṭham ṭun le ṭuan duh taksit le zei lam dah a um ti si cun ke Phun hninhum, phun khat cu a sining tein phunghram rak i ṭhamthawh a ṭuan khawhnak ding park kha pakhat si. Silosile, ah cozah a ṭuan lioah ralkap, eh, kanmah Kawlrammi Aung Hlaim nih uknak lak bantuk khan uknak lak i, ah ṭhamthumnak kha a ngahnak lam pawn tuaktan i ṭhamthumnak peh ding khan tuaktannak lam kha pakhat cu a um. Lam pakhatkhat cu US ahcun atu sining cu a cang kho lo ti kha zumh a si. A ruang cu US hi ke thawng tuk cangmi si, a dirhmun a fak cangmi si tikah mah cun US mipi hi meithal an ngei dih. Cozah cheukhat nak hmanh in private security, private zalaw pawl hi, group pawl hi ah thiam hmanh an thiam lo ti tiang kha US hi cu kan ruahmi an si. US ah cozah nih an ṭihnak hmunhma nak ah khin private bantuk group te pawl company hna kha an hlen hna le kha bantuk in phainak khin ah US cozah cu nih hin private US private minung hi an hnin hna ti bantuk te khi a um pah caah kha bantuk uknak taktak van hrawh i a si lo ning pi uknak lak cu a si lai ti kha zuk a si lo a si lo ding zong kha hopo nih khan ah a si lai lo ti kha hopo nih pom sinah te khan Trump ah a duh lo tu a huat un cun a si khomi si ti khan he an aupi ve ṭhiamṭhiam Cu ve bantukin pakhat lam pakhat ummi a sining tein tuah khawhmi cu zeidah a si ti si ahcun, ah Constitution timi cu phunghrampi cu remh khawhnak kha, ah a um. Le cu remhnak tu kha cu atu hi tluk khi ram ai ṭhen ai ṭhen ciomi, ruahnak ai ṭhen ciomi ahhin cun a cang kho ding khi cu si lo nain a lam cu a um. Cu lam cu zeidah a si ti cu ṭah tawi fiannak tein, ah phunghrampi remh ding khan Tahchunhnak ah Congress te Congress nih khin House Congress lei nih khin phunghrampi remh kan duh ti khan uh, minung ke cheu thum a cheu hnih kan ti ko la cuti mah nih hin 75% kan ti la maw uh, cheu thum cheu hnih nih hin ke an in duh nu ta an chohlan hau le atu ning te hin cun Senator le zalote pawl hmanh ah hin Congress te pawl van zoh ahcun 50-50 bantuk an si le tahchun atu hin uh, Republican le nih mi hi remh duh hna seh law Democrat le nih hin zeite hmanh in uh, Senate le khin bantuk ko si le minung thlenga nih hin an telpi hna lo. A fiang tukmi si minung thlenga nih hin an telpi lo hrimhrim hna. Ma cha cun ma chuma cun Republican le kha mi hi phunghram rem a duh lomi kha an um rih hoi lai i zeite hmanh ah 50% hna kha kan ngai kha a zot ke a cheu thum a cheu hnih timi hmanh a kan cheu thum cheu khat hmanh an la lo maka kha atu lio um tuning cu si maka silo si ahcun state state ah khan somnga leng kan ngei i mi nih hin cheu thum cheu hnu ni khan ke an duhnak kha phunghram pi rem an duhnak kha an chuahpi khawh ve Le tahchunhnak khattelei chuahpimi khattelei cu an chuahpimi pakhat khat paoh kha ruahlopi khin uh, pass khi awng sual si le te makla tu kha uh, state ka khan avan phan than lai US i state vialte sin khan a phan than lai i makhan ni khan uh, state loi cheu li cheu thum ni an ti le sia chun state som thum le pariat hrawng nih hin an cohlan hau. Kong hrampi rem khawh nak ding ah. Mah caah cun state sawmthum le pariat he van tuak ko sila tu ah hin governor he kul minung uh, 25, 25 bantuk kan se state sawm ah um iti je za hin. Kul nga he Republican, kul nga he Democrat, kul nga kulruk songhrang hakin ti songhrang pahnih pathum tete lawng ka ne tai peng ma si tik ah state ni maka congress ni khan legislature lei khan ai ong ke ka ka le ni khan lam pakhat na ka van ong man se lo adong na ka lam tlin na ding a tling tling khon la ding achun state som thum le riat ni an chau thlo na som nga state som nga chunga le zeitikhmanh atulio sining cu chun a si khomi khi a si lo. A ruang cu USA zatceo zatceo bakin a i ṭhen lio ti a si. Mah caah cun mihi lam hi remh khawhnak cu a si. Nateih khan ai remh. Aw hmanh nih khan mihi cu an remh kho lai ti kha atulio thil kal ning hin cun US mipi lung ai dan tuk lio si caah aho nih tei hlei aho nih tei tuk hlei ti um lo lio te si caah khan hi pong frampi cu a sining te a lam um ko bu khan kha lam thun cun um rep kho lai lo ti si kha ti kha zum se le kha ma kha ka phung frampi rep dan se ma si tik ah Trump nih mi hi a theih ko Ralkap thazaang hmang in uknak lak i ṭhamthumnak tuan kha a si khawh lo a theih. Phungkhampi an remh kho lo dingmi kap si a theih a si khawh lo a theih tikah zeiruang ah dah phunghrampi nih a kham le kan tuah kho lo lo zeitluk nih biapi nih an ka duh zong ah ah ka ṭuan kho ti hlah lo ti khan a chim ko lo. Lamum ko a timi hi a zeiruang dah a si timi kha tuan atu dah tuan deuh kan biahalnak ah kan van kir ṭhan ahcun Ngai biatak maw asiloah mah huatu hna kha um thiam loin pumh hramhram nak nam asi. Siloah zeiruang ahdah hihi bia hi a chim timi kha biahalnak akan van kir si ahcun khiti vun keimah pumpak nih ka ruahnak ahcun cun khi chim sawsawh isi ti kan ka ruah. A ruang cu a si khawh lonak kha tam tuk nih khin a fiang tuk caah khan a si. Trump hi ruahmi taktak a si sullam ah khan cun khuaruah rang a si lai na tiin a si lai ka zum lo. Zei ruang ti cun tuan ka chim tuk khan US mipi kan i ṭhen tuk lo si caah lamkhat zong kha ṭha um khe a tuah kho lo. Lamkhat lei zong khan tlamtling lo ding ai zuam ko bu zong khan a tlamtling lo ding si caah a tlamtling lo ding mi kha cu ngaichim sawsawh ma cun khe atu lio ah zeidah si ti si ahcun tariff kong te ramdang thil lut pawl tax a lak hna kong te pawl le signal leak heh ti immigration le heh ti a nam lio si caah hin media nih hin phundang deuh hi chim hna seh, atu bantuk hi ceih hna sehlaw, caan hi khi bantuk khin pe deuh hna sehlaw, ka tuah duhmi hi ka dang ahhin van tuah ning ti phunphai zong khi a ṭhekṭhek zong kha a si kho tiah kan keimah nih cun ka zumh. Mah cun anih hi democrat pawl tuah hram hrimhrim ka duh le mah caah cun a ṭih hramhram hna khi a um thiam lo kha tuah hramhram mi hna siseh ti zong khi keimah nih cun ka hmuh ning si. A tuahmi a hmaan a dik le dik lo kha cu ah pumpak ruahnak cio khan ummi si. Le makha kha keimah nih ka hmuh dan a, a lung um deuh dan ka hmuh dan kha si. Le mah hi zawn ah hin US hi zeitluk in a cu i President Trump nih cutin a tuah, cutin asiloning a tuah ti len zongah US cu vawlei cungah phunghram nih ukmi, tha bikmi ukmi ram a si. US phunghram tlukin a fekmi vawlei cungah a um lo. Kum zahnih leng a kal cangmi ah voi kul le voi sarih lawng an rep ke amendment an tuah, amendment an ti le ti an tuahmi a si.

Hi bantuk phungphai caan ahhin lau ding khin kei cu ka hmuh lo. Mah ca, mah ca cu US phunghram a fek tuk cangmi ruang ah khan Trump nih a chimmi hi this is khi ai capo sawsawh. Mah cun Trump nih a chimmi khi ai capo sawsawh. Mah cun ah chikkhat te ka screen ka van that ta lai. Ti ai capo sawsawh ti ka ruahnak Zeiruangah timi kha a ratnak taktak cu US phunghram hi a fak tuk cangmi si. Vawleicung phunghrampi vialte le phunghram vialte le USA kum zahnih le kum sawm nga hrang lawng dawh si rih caah mah chungah cun mah si ko na bu tein phunghram ah a fek bikmi si vawleicung ah. A sau bikmi constitution sau bikmi si thing bikmi an rep bak lomi zeiruang in rem tuk lo a tha tuk. fek tuk. Phunghram nih khan an hruai khawh. Ram ah ramdang bantuk a haumi khi si lo. Mah caah cun President phunghram pi ka zumh ka kunak nih khan President Trump nih ṭham thumnak kong ah kai cuh la lo, lam um ko a timi pawl hi cu okay distraction an ti i a tuah duhmi thil kha tlawmpal te controversial timi duh okay mipi caah ceihphai a tam tuk la ti a phan caah khan a tuah bak lo dingmi tu, a tuah taktak duhmi, tuah khawhnak dingah a tuah lo dingmi tu kha khi hi ti ah khan rawl ke media kha a dangh hna phun deuh khin lema te ah khan a tuah lo dingmi thil kong ah khan hi a buaiter hna, a tuah duhmi kha hi ti ah tuah ding phunphai a tactic deuh khi a si ti ah khan keimah nih cun ka hmuhmi a si. Tuan da ka chim bantuk in US phunghram cu Vawlei cungah sau bikmi si, fek bikmi si, uh, uh, ram ram ṭha cio-cio ahcun ti. Le mah caah cun US phunghrampi a zummi US phunghram uh, zeitluk in a feh ti a theimi nih cun hi bantuk bia luklak hi cu uh, khi capo le distraction na hnawhnak i mi lungtuin sawsawh ah chimmi si timi kha ka hmuh ning si. A chimmi kha A dik na dik lo timi kha cu mah le pumpak chungah a ummi si ai. Natin tuzan ah makha kha ka chim dum su ka chim dum mi ti cu zeiruang dah President Trump nin ṭham thumnak a ṭuan lai lo ti si ahcun US phunghram hi a fek tuk cang mi si. US phunghram zumhnak khan a ṭuan lo dingmi khi si a bik in anih hi law and order ti le te phunghram zulh phunphai ka Ṭanh ngaimi si tikah amah nih cun ai zuam ai zuam tu ahkhan cun poi law ruang cu kong nih a awnhmi a si. Ai zuam ka ti tikah ah Congress te pawl hna sinah state te pawl nih khan mah hi bantuk ta term ah cuh khawhnak le phunghram remhnak ding khan a nam si ahkhan cun mah kha cu hapong i tuah khawh a si nain mah kha zong amah taktak nih cun a tuah lai lo nain a tuahmi khi Trump a uar tuk i Silo silo cun tuah ve duhmi pawl nih khan cun phunghrampi remh khawhnak ding kha lam cu an kawl an kawl ve ko lai. Natein amah nih hin cun ah President a dih hnuah kum sawmriat leng kha a si ve cang lai i mah tikah cun a upa zong a upa cang. Mah caah cun mei hi cu distraction kan ti i an ti i ah khi a tuah duhmi tuah khawhnak ding a tuah lo bak dingmi hna kha kha thilri kha US mipi a kan ka pek i a tuah duhmi pawl kha zalong deuh te khan thei hohmanh nih tam tuk thei lo ding khan tuah a duhmi a si ti deuh khan keimah nih cun ka hmuhmi si natein mah hi cu kan zoh ṭhan te ko lai natein tuan ka chim bantuk in a biapi cemmi cu US phunghram hi a fek tuk cangmi si vawlei cung US cu heh ti atu i Ramdang lawng nih heaven soi hna seh, ramdang lawng nih US cu Trump cu selaw phun si dictator phun si an timi khi khi cu pakhat hmanh zumh ning si lo. Phunghram vawlei cung phunghram ah sau bikmi a hmunmi hi US phunghram a si. A fek tuk, a tha tuk. Duh dih cu a si hlei lo ee. Natekan a fek tuk caah tutiang remh a hau lo. Mah caah cun natein remh duh ahkhan cun remh khawhnak nawl kha cu a ummi a si. Remh lam cu a har taktakmi kha a si. Zapi in i hrawm khawh dihmi phun khi a si hau. Mah caah cun hi kong ahhin cun ah buai tuk ding si lo. Le thil a biapi taktak, a ngan taktakmi dah a chuah ti le si lo ahkhan cun Mi kong hi cu keimah zong atu hi a donghnak le hramthawk le a donghnak bantukin mi hi Trump President Trump tu nih a chimhling lai maw timi hika keimah pumpak podcast ah caan pe in uh, ka chim hi uh, hramthawk le donghnak si ve lai. Mi cu atu lio a van can tuk caah khan uh, khi thil kal ning le keimah nih ka hmuh dan te kha uh, van i ruah le van i samh ka duh hna caah ka van chim i si le hmailei cun mi kong cu kan chim te lo. Tahchunhnak ah, khamh hna nih dah state kip kha rak tuah taktak u. Mi tuah ningin a zuam u ti phunphai. Amah nih an hormi hna dah a um silosile pakhatkhat thil lianngan dah a chuah ti lo ah khan cun kan chim ti hlah law, amah i a mizulte pawl le a ṭanhmi cheukhat nih an i zuammi kongdong kha makhatte pawl khin cun mi kong hi cu kan chim ti hlah law, le a ruang cu caah US ummi na si ahcun US phunghrampi a ṭha tuk. Mise vawleicung phunghram ah a fek cemmi saubik hmanmi si u sih. Vawleicung ah kum no cem, kum no ngaimi te sinah tein a phunghram ahcun a upa bik si. Mah cun phunghrampi a zummi nih cun mihi kong hi cu okay ese hnangam te khin um ding si ko timi te kha tutan kan podcast ah van chim ka duhmi si. Hi podcast i video live in a kan zohtu nih siseh, mah cun Zoh miso mah cu an hi hnuah video zong in a rak zoh te dingmi zong nih ah sharenak tein thazaang ka pe ulaw keimah ka pumpak Facebook page zong kha like le follow nakin thazaang ka pe u. Mah cun tuan u ka chim bantuk khin YouTube ah hin direct hin live in tuah ka van thlah deuh cang lai caah YouTube ka subscribe na rak tuah a biapi tuk. Mah caah cun hika atu na zohnak YouTube hi ah subscribe rak tuah law Notification te zong kha on mak tuah law live ka thlak bua khan a va theih tanak a van in tuah lai. Ka video tlolh lo tiin okay na zoh khawh lai. Mah caah cun hika video siseh ka page zong kha follow like nakin thazaang na ka pe rih ding khan ka van in sawm hna siah cun hi hnu video ah kan i tong te hna lai.